Уһу, ачтык. Килеп чыктымы? Без беләбез кагыйдәңнеме? Мин күрәм, кайсы төркем әзер. Сез китапны япмагансыз, малай. Ябыгыз китапларны. Без сез бакча машина мәчәтне. Ә? Уһу, төсләр. Без сезнең Уһу.

Яхшы, булды. Капчыкны уйнамыйбыз. Капчыкны уйнамыйбыз. Булды. Яхшы малайлар, утырыгыз. Планшетларны ябабыз. Кемнең яхшы булды? Кемнең яхшы булды? Яхшы, шәп булдымы? Ә кемнеке начар булды? Кемнеке начар булды? Сезнеке яхшы булдымы, малайлар? Ә сезнеке? Ә, уйнап бетерәләр. Кемнәр уйнап бетерде? Төсләрне искә төшердекме? Әйе, повторили всегда. Планшетларны яптык.

Зәңгәр карточкаларны алабыз. Алдык, бер-беребезнең зәңгәр карточкаларын алдык. Яшел конвертларны ошабыз. Зәңгәр карточкаларны алабыз. Сыйнап. Әйе. Wi-Fi. Зәңгәр карточкаларның өстенә исемне язабыз.

Ә хәзер без сезнең белән шушы карточкаларда табышмак уены уйныйбыз. Миндә бу карточка бар. Карагыз әле миңа, миндә дә бу карточка бар. Ә хәзер без табышмак уены уйнап карыйбыз. Уйныйбызмы? Әйе, уйныйбыз. Беренче табышмакны укыйм. Сезгә шушы табышмакны укыганда, э, дөрес Рәсемне ябыштырырга кирәк булачак. Стикерларны ябыштырабыз. Стикерларны ябыштырабыз. Ярыймы? Беренче табышмак укыйм. Тыңлыйсызмы? Әйе. Тыңлыйсыз беренче табышмак. Аның чәче кыска һәм көрән төстә. Ә күзләре Кара төстә. Кем микән ул? Ябыштырабыз. Приклеиваем стикеры. Под номером один. Беренче номер астында стикерларны ябыштырабыз. Молодцы. Райнур яхшы. Бер-беребезгә ярдәм итәбез, помогаем друг другу. Данил уйлый безнең шушы рәсем туры килә дигәйме? Ярар. Рамазан булдымы? Тизрәк, тизрәк. Бер-беребезгә ярдәм итәбез, помогаем друг друга. Булды, әйе. Ябыштырды. Беренче номер астында. Икенче номерны укыйммы? Әйе. Әйе, укыйм. Икенче номерны укыйм. Аның шеше кыска. Ике теше бар. Ул уенчык белән уйнарга ярата.

Галина яхшы, бер-беребезгә ярдәм итәбез. Галина ярдәм итә елга. Яхшы малайлар. Рамазан ярдәм итә Оскарга. Көтәбез. Булды. Өченче табышмакны укыйммы? Укыйммы? Әйе. Укыйм. Өченче табышмак. Аның ике кулы, ике аягы бар. Аның белән кечкенә кызлар уйнарга ярата. Ике кулы, ике аягы бар. Аның белән кечкенә кызлар уйнарга ярата.

Рамазан булдымы? Юкмы әле? Менә Яхшымы? Булды. Тикшерәбез. Беренче табышмакның җавабы кем иде микән? Сезнең әйтегез әле миңа, кем иде? Әни иде. Әйдәгез тикшерәбез. Дөресме? Әйе. Плюс куябыз.

Так, ә өченче кем иде микән? Бу нәрсә иде микән? Уенчы гае. Бу нәрсә? Бу уенчы гае. Аның белән кечкенә кызлар уйнарга ярата. Кемне яхшы булды? Күрсәтегез әле миңа. Кемнеке яхшы булды? Ага. Монда Зәңгәр карточкаларыгызны ябыштырыгыз әле, чыгыгыз, күрсәтегез миңа яхшыларны. Ә кемнеке начар булды, кемнеке начар булды? Булмадымы? Куябыз, ябыштырабыз. Күренеп торсын. Хәзер без сезнең белән, юк, утырмыйбыз, утырмыйбыз, балалар, килегез монда. Хәзер без сезнең белән урын тап уены уйныйбыз. Аның өчен сез моннан үзегезгә

Бастык, бастык, бастык, бастык, бастык. Урын тап, уенын уйныйбыз, уйныйбызмы? Әйе, әйе, уйныйбыз. Бастыкмы? Миңа урын калмады түгәрәктә, ләкин мин үземә урын табасым килә. Мин хәзер сезгә ике сүз әйтәм. Ә сез урыннарны алышкан вакытта сезнең урыныгызны алырга тырышырмын. Тыңлыйбызмы? Әйе. Тыңлыйбыз.

Утырабыз. Яхшы? Хәзер без сезнең белән тагын бер эш эшләп алабыз. Мин сезгә шушындый битләр урнаштырам, э, битләр бирәм. Ә сез шушы битләрдә э, бер рәсем белән сүзне тоташтырырга тиеш буласыз.

Вакыт чыкты, вакыт чыкты, тикшерәбез. Хәзер тикшерәбез. Әйдәгез әле беренче сүзне карыйбыз. Беренче сүз Хәсән нинди укылыр? Авыз. Авыз, тоташтыр. Чык монда, тоташтыр. Калганнар тикшерәләр.

Мә, нә, колак кайда микән, колак? Хәсән, син чыктың инде. Карин, колакны эзлибез. О, молодец, яхшы. Кем чыга? Кулны кем күрсәтә? Оскар, син чыктың. Әйдә.

Бит кая? Бит нәрсә әле ул балаларыбызның? Нәрсә бит? Что это такое? Лицо. языкское лицо, да, лицо, дети. Вот, яхшы. И күз калды. Күзне мин ясыймы? Әйе. Әйе, әйе. Без күзгә мин тоташтырам. Яхшы. Ә хәзер бер-беребезне бәйләргә кирәк. Аның өчен